O, na ni eto. Mae yna dempar ar dad drwy'r nos o'n. Sa fawr o hwyliau di bod arno fo ers i'r chwarael gau. A dwi'n mynd syni, dyd y gwir. Blin fas o'n i hefyd o ffeindio allan yn ystod fy ngwyliau ha fo gen i ddim swydd i fynd yn ôl iddi gan fod y chwarael yn cau. Mae'n rhyfedd i'r hen ddyn siŵr. Ar ôl gweithio yn Chwarel Dinorwig ers troi'n bymtheg oed, 'di o'm yn gwybod be' i wneud efo'i hun ddyddiau 'ma. Mae'n siŵr ei fod o'n ffeindio hi'n anodd gweld cymaint o'r dynion oedd yn gweithio efo fo wedi ffeindio swyddi bellach. Dydy o ddim am fynd i weithio mewn rhyw hen ffatri dywyll fel Ferodo neu Peblig Mills, medda fo. Yn dydi o 'di bod yn ddyn yr awyr agored erioed. Ond hyd yn oed os ydi hi'n anodd iddo fo, dwi'n dechrau cael digon ar fo'n bod yn flin efo Mam drwy'r adeg, am ei bod hi wedi dechrau mynd yn ôl i weithio yn y salon gwallt fan oedd hi'n gweithio cyn iddi fy nghael i. Mae'n andros o brysur 'na, ac yn gweithio oriau hir achos mae genod y pentre i gyd isio steils beehives a bobs ar ôl darllen y cylchgronau ffasiwn diweddara o Lundain. Mae 'na lot ohonyn nhw'n gweithio yn y ffatri ddillad lleol. Tydi lot o ferchaid yn gweithio dyddi yma, dydyn? Mae gan dad rhyw syniadau hen ffasiwn weithiau. Mae o'n dal i feddwl ddylai mam fod adra am ei bod i wedi priodi. Yn edrych ar ôl y tŷ a gwneud yn siŵr fod 'na swper ar y bwrdd i dad a fi. Dwi'm yn cytuno. Mae'r amser wedi newid wir. A dwi'n falch fod Mam yn gallu mynd allan i weithio. Achos, fysa 'na'm pres yn dod i fewn fel arall. Ers i ni gael y popty newydd acw, mae'n ddigon hawdd i mi sortio rhywbeth i ni swper os ydi Mam yn gweithio'n hwyr. Her fod Dad yn deud mai gwaith dynas ydi coginio wir. Mae'n hen bryd i Dad symud efo lli. Mae 'na lot wedi newid yn y ddegawd dwytha. Doedd gennym ni ddim ffôn ddeg mlynedd yn ôl, heb sôn am deledu. O'n i'n darllen y papur newydd diwrnod o blaen, ac oedden nhw'n trafod storïau mawr y deg mlynedd dwytha. The biggest stories of the sixties. Ac ew, ges i flas ar edrych yn ôl. Hwn ydy'r ddegawd gynta dwi'n ei gofio i gyd a ma'n ddiddorol i feddwl faint dwi wedi newid hefyd. Hogyn bach wyth oed o'n i 1960 a rŵan dwi'n 17 ac yn gobeithio mynd i'r coleg ym Mangor i astudio Cymraeg ha nesa. Roedd y papur yn trafod lot o'r straeon mawr sydd wedi digwydd yn y deg mlynedd dwytha ond do'n na'm gymaint a swn i 'di licio am straeon o Gymru chwaith. Dwi eisiau bod yn newyddiadurwr a rhannu straeon am Gymru efo'r byd. Felly dwi wedi bod yn cadw clippings o'r papurau newydd am flynyddoedd. Drwy'r rhain, fydda i'n dysgu amdan beth sy'n gwneud stori dda a sut i'w hadrodd hi. Roedd tân yn wael gen i i ddechrau. Mae tân trydan fel hon dipyn haws na gorfod mynd i'n ol glo bob tro. Oeddwn i'n lwcus i gael y tân yma yn Gaeaf Caled 1963. Hwn oedd y gaeaf oera ers dros 200 mlynedd a mi rewodd Llyn Padarn yn gorn. Dwi'n cofio gweld bobl yn sglefrio ar y rhew a mi nath 'na rywun yrru moto beic o un pen y llyn i'r llall. Ond er holl hwyl yr eira, y stori fawr gynta' dwi'n ei gofio o'r cyfnod yma ydi hanes y mudiad sifil yn America. Ro'dd darllan am brotestiadau'r bobl ddewr yma yn gneud i fi sylwi pa mor lwcus ydw i yma yng Nghymru. Meddyliwch, faswn i ddim yn cael mynd i ysgol benodol, neu eistedd mewn sêt ar y bws, neu fynd i toilet rhywle, dim ond oherwydd lliw fy nghroen. Mae'r holl beth yn ofnadwy, a dwi mor falch ei bod nhw wedi ennill eu brwydr i stopio'r heol yma o gadw pobl wyn a phobl ddu ar wahân. Mae'n gas gen i glywed am annhegwch fel hyn. Dwi'n meddwl fod gan bawb yr hawl i gael eu trin yr un peth. Y stori fwyaf ofnadwy nes i ddarllen o'r cyfnod yma oedd hanes y Ku Klux Klan yn bomio eglwys yn Birmingham, Alabama, gan ladd pedair hogan ifanc ddu oedd yn yr adeilad ar y pryd. Dim ond un ar ddeg oedd yn fengach, yr un oedran â Catrin drws nesa rŵan. Fengach na fi ac oll oeddan nhw'n neud oedd mynd i'r ysgol Sul. Wel, mi rannwyd y stori ofnadwy yma o Alabama yn y Western Mail, a mi nath 'na artist o'r enw John Petts gynnig creu ffenestr wydr newydd i'r eglwys os fysa pobl Cymru yn codi'r arian i ddalu amdani. Doedd neb yn cael rhoi mwy na hanner coron i wneud yn siŵr fod hon yn anrheg gan gymaint o bobl Cymru ag sy'n bosib. A mi nes i yrru fewn fy mhres poced. Mi gafodd y ffenest wydr newydd ei gosod ym 1965 a mae'n ddigon o sioe o'r lluniau. Dwi mor falch i feddwl fod gan y bobl yma sydd wedi brwydro dros eu hawliau y 'Wales Window' hardd i edrych arni wrth iddyn nhw addoli ar ddydd Sul. Yn anffodus, mae lot o'r storïau am Gymru sydd wedi cyrraedd y papurau Prydeinig yn y ddegawd dwytha wedi bod yn rai trist iawn. Wna i byth anghofio cyrraedd adra o'r ysgol un diwrnod a Mam yn rhoi clamp o gwtsh mawr i fi, a gafael yn dynn, dynn. Do'n i'm yn dallt pam ei bod hi'n edrych fel ei bod hi wedi bod yn crio nes iddi esbonio be oedd hi wedi ei glywed ar y radio. Roedd un o'r tipiau glo uwchben pentre Aberfan yn ne Cymru wedi llithro ar ôl glaw trwm a wedi glanio ar ysgol gynradd y pentre. gan ladd dros 100 o blant. Roedd y lluniau yn y papurau newydd yn y diwrnodau wedyn yn ofnadwy. Y sludge anferth du yma wedi llithro dros y strydoedd a bobl yn cloddio trwy'r baw yn ceisio dod o hyd i fwy o blant. Roeddwn i'n ofyn rhai o'r tipiau llechi o gwmpas yr ardal am dipyn wedyn, er fod Dad yn deud eu bod nhw'n hollol saff. Roedd trychineb Aberfan union flwyddyn i'r diwrnod o ddigwyddiad trist arall yn hanes Cymru, sef boddi pentref Capel Celyn ger y Bala ar Hydref 21, 1965. Fyddai yn creu cronfa ddŵr newydd ar gyfer Lerpwl, dach chi'n gweld, a mi nath nhw benderfynu creu un yn fanno. Er fod 'na nifer o deuluoedd yn dal i fyw yn y pentref, er mi nath aelodau seneddol Cymru bleidleisio yn erbyn y penderfyniad, er fod 'na sawl protest, nid oedden nhw'n llwyddiannus. Roedd yn rhaid i bawb symud allan o'r pentref a mi gafodd yr adeiladau i gyd eu dymchwel a'u boddi. Meddyliwch gorfod gadael eich tŷ a chau'r drws ar eich ôl am y tro ola', yn gwybod na fysech chi byth yn gallu mynd yn ôl. Er fod stori Capel Celyn yn un drist iawn, dwi'n meddwl ei fod o wedi deffro llawer o bobl Cymru. Os nawn ni ddim protestio a cwffio mewn hawliau, yna pwy wnaiff? Dwi 'di ymuno efo Cymdeithas yr Iaith. Oeddech chi'n licio'r posters gin i llofft? Gwnewch bopeth yn Gymraeg. Mae rhai o'n dda, dydi? Dwi 'di bod yn protestio dros y iaith, a mae rhai o'r protestiadau wedi gweithio. Mae gan bobl Cymru yr hawl i gael ffurflenni gan y Llywodraeth yn Gymraeg rwan. Mae'n gam bach, wrth gwrs, ond mae pob cam yn gwneud gwahaniaeth. Fel ddudodd Neil Armstrong 'de? Welsiwch o ar y teledu yn glanio ar y lleuad ac yn dweud 'This is one small step for man, one giant leap for mankind'. Anhygoel 'de? Cofiwch chi, mae gan bobl Cymru dipyn o gamau eraill i'w cymryd dros y iaith hefyd. Er mai Cymraeg dwi'n siarad adra a thrwy dydd bob dydd, yn Saesneg mae'n gwersi ni gyd yn yr ysgol. Mae 'na ysgolion Cymraeg wedi dechrau agor, cofiwch, Ysgol Glan Clwyd yn Rhyl, a dwi'n gobeithio fydd 'na fwy o blant yng Nghymru yn cael eu gwersi yn Gymraeg cyn hir. Pwy a ŵyr wir. Mae gormod o bobl yn Llanberis yn rhy brysur yn sôn amdan y cynnwrf yng Nghaernarfon rha dwytha i brotestio dros hawliau'r iaith Gymraeg wir. Sôn am yr arwisgo ydw i. Wrth gwrs. Sef y seremoni mawr i goroni Charles yn Dywysog Cymru yng Nghastell Caernarfon rha dwytha. Roedd mam wrth ei bodd. Mae hi'n licio'r Royals. A fuodd hi i lawr yn un o'r miloedd ar y maes yn disgwl i godi llaw. Mae 'di prynu'r cwpan arbennig 'na i gofio bob dim. Sai'n cael haint, a sai'n gwybod bod fi newydd neud panad ynddi ŵan, de. Mae dad yn cytuno 'fo fi, mae hen lol ydi'r holl beth. Er ei fod o'n awyddus iawn i atgoffa pawb, mae'n chwarel di-Norwig gafodd y llwyfan llechi a'r cadeiriau arbennig eu gwneud. I be mae Cymru angen tywysog sy'n byw mewn palas crand yn Llundain, medda i? Er. Dwi wedi mwynhau'r caneuon gan Dafydd Iwan sy'n neud hwyl am 'i ben o. Mae'r chwedegau wedi bod yn andros o gyffroes mewn gymaint o ffyrdd, a dwi'n teimlo mor lwcus mod i wedi cael bod yn ifanc yn y cyfnod yma. Pan oedd Dad yr un oed â fi, oedd o wedi bod yn gweithio yn y chwarel ers bron i dair mlynedd yn barod, ond dwi'n cael aros yn yr ysgol a mynd i'r coleg os wna i weithio'n ddigon caled yn yr arholiadau. Da ni 'di cael cerddoriaeth anhygoel yn y blynyddoedd dwytha. Y Beatles a'r Rolling Stones a llwyth o gerddoriaeth Gymraeg cyffrous hefyd. Dwi 'di bod yn dysgu fy hun i chwarae caneuon Dafydd Iwan ar y gitar a mae gen i lwyth o recordiau o Tom Jones i Huw Jones. A hocie'r Wyddfa, wrth gwrs. Ac o weld y genod yn pentra, mae ffasiwn wedi newid lot hefyd. Maen nhw wrth eu boddau efo'r miniskirts newydd. Mae'n ffasiynol i dynion gael gwallt hir rŵan hefyd, ond dwi'n mynd i ddisgwyl tan dwi'n coleg i dyfu'n wallt yn iawn. Un peth yn llai i ddadlau efo Dad amdano. So well i fi fynd. Mae yna gynged yn y Majestic yn dre yno, a dwi ddim eisiau ei fethu o.